Rengkun ah cuta ṭuan dingin ṭektu sa ṭuan dingin cozan an ka auh. An ka auh le bia le ka van on cun ka pian thari lo le kai phor lo le ka ruam a kai. Ka ngakchiat lo kha ka phil cang. Ka dan hrin ei lo pa kha kai phil cang. Koraba za thiam ka suet ti phun kai ua sual. Hallelujah ka hua tuk. Amen ka do tuk. holh thei lo cu fi in ka fi milam pawl ka hua tuk hna khati khan piangthar ka do lio si ka do seling ah keimah kai ti ve leo ah cun reng ku na cun chu ta tuan ding kai tho ka kale thlan tlang kholu kan phan tika RTC dong toy pin tlaro ro na ka thing tum pi kha an an sia le khaten chu no chan phiu kan sia a chuwa ka thu khe si sia kai pun le lap song ka chua i kan hom ka le tla kan phana khen motor driver pa kha dir langmang zian mong lo le dir kan ti le khi kho chiama mi thama kam haya dir pengla kham peng ko khi ti peng tlom pala mi tha lo khana mong than tlom pala kham than langmang le ti khan kan da kal le ti ta hrol kan phan Mawṭaw lam kha khe a tanglei pi ah khin far far thingkung lianpi khan chiah le vule thil le thetse kha an khuh. A rop cang caah mawṭaw mawng na thei ti lo le van mawng ciammam cu kiak ciammam le pe sawmruk kan thlanak si ki mu. Pe sawmruk ailet le minung panga kan thi colh.

Tikhin a thi cang. Tikhin ka zong ka thi ve le panga cu mithi san kan suan. Lama an kan sia dih. Kei kha chin chap bai lo ah a hriang sa mek sia chin chap bai. Hriang sa a si. Tikhan zan na zi pali hrawng kan tla le zan pahrei khat hrawng phan sang le kha motor ras ara reng sang lai tha ten va zo hna u ti sele an van kan tuam hlom le an van ka tong tikah a taksa lum than an ti

Hitin cakei ka um ve thi lawng te si hi ka ti tlangval no te nih biasim kha ai lap tuk le na ngaih sial ha na ke kiek le na lu kuai ka ti zia na ngaih sial ha na ke kiek na lu kuai ko hi ho da thu cu lung dong lo um lai ka moral la do tha le ka chi than thi than la kha thi than e te ti se la e ti ka thei ka hnar ah thawl ka pek ṭhan le ka honung ṭhan putar pa mifim um le putar pa nih a kan hemh ka fapa na ngaihchia hlah na lu hen ṭhitar dam ko lai na ke zong an hmalar dam ko lai ti a fa ka thelo a hi di sa khan rin e ka ti cu leo cun ka lung hong fim cang le khong sia ko ṭha pu thla mang kha apu hlut hong kuai le a rau la van thi ve panga an thi thai cu kei ka hong nung hoi da hakha ba kan in kalpi lai thlan tlang an ti tak thamu thang ne ka do tuk ko tak thamu thang sinah thlan tlang kirpi ko ka ti mo thon an ka kalpi le thlan tlang ka phan samani dim he zan trim an ra ka lun ka thit ka takong an ka hman in an ka hmu cio lo cu vawlei cung a fak cem sila ka ti ti le pel chaw hi an van zam tak tak hi cu rup an ti la ka ke tu cu Dr. Muthang ka fim la zo le amai sia ka thei ko ka thazing a zoh ṭhan te lai mu ti le si ka chunh ta le thil an tuam sawsawh le a ru cu tin chuak cang cu mu hi khap khat pi chuak cu tin khi kha a cat cang cu ai thai cang tu khin khi tikhan thazing kan tholan ra ka zo le an mai chia sin ka chun langma la tawla ka chim lai khan ni an ka chia cang thlan hi dien doctor bu thang le ra le kha nang ngai chia hla vawlei cung cu phung si ko ti thi si mana na nun hin na van ṭha rengkur ah an in kalpi lai i an in sik cang lai ti an in sik lai ka hi an in sik lai i hi ka doh mi pi khi chain ro ti mi pi khin na kal lai a ti hello te ka tu sa ka tuan la tin la ka ka lo ai sang ne ka ti cucu piangthar ka do saling hallelujah ka hua saling amen ka hua saling milam paul ka do saling holh thelo ka fi saling thlan ni chu ka kal lai chu no sa the thiêu la sa van noi sum van noi sum healing power nei saling sala asam chan Thlaatlang a bank rong ah Christian an tuah. Sio sun an ra le sal cheu nih alang in inn ka van on le pano thla kan thla kan sam piak khong ha mo ti piang thar ka do tung la sa chang chang ka chi cho kai thole ka sul ve ning chu thasame o

thar an cam lai hallelujah hmang hlah u holh theih lo tel hlah u amen nawl lengmang hlah u tawi ten sam u van nuai sum le war thola anang ma ke kiak van ka ti la elo avan ka thol le i khun para hi ka hat lai ka lut lai ka ke tlai

Cu thil cu ka ṭum. Ka huat cemmi hallelujah au a ka ti. Eh, ti me ka au kho la. Hallelujah, hallelujah, adin tuk a ka ti. Fak deuin au a ti. Oi sari a kau ter cu. Ṭhu, ka ṭhu. Pian thar do ti la maw? kha ka thei sang so do ti hla holh the lo ten do ti la mo do ti hla amin do ti la mo do ti hla khua ka ruat sang e no mang kapal sang hi te pian thar ka do tuk mi kapal sang hi te ru hau sang e ka ti tu zan ke sina nai pum lai na ra lai mo ra ka van in sawm pala e tuan te an an lawm vel an ka som le oben grong ah cun straight ca sa na ko hi ka van loi sum thu speaker apong a ka thut ter hi hin chairman si pumut kan van thok chiam mam le phung chim tu kan som chang an van tira sawan loi sum ta dir le than tlang pawl nan sol za ui sol hi za ui a ka ti Piathar ka doh tuk ca khan Saul rak ka sak caw. Saul i zultu pawl doh tukmi hna kha Saul i ka sak cu. Thlanta Paul nih Saul i zoh hi dir a ka ti le hmai ah khat hel rih kai hel a khuaruahhar dih cang hong kai a kai sal a simi nongbang kha atu cu paul ai cang cang e ti hallelujah hallelujah sol ti cu keimah ka za ve ka ngan ve tinak si Paul ti cunmi hmete ka si cang tinak si. Hallelujah. Hallelujah. Pianthar cu uanak vialte kha tla. Hallelujah. Keimah tinak kha tla. Mi hmete i sal si. Pianthar cu ua duh lo. Hallelujah! Hallelujah! Kha ri khano zan sherte pumpek na ka sul kai pe lengmang ve chang le thlan ka cham lengmang a zan nga na kan phan zan nga na kan pumpe chiam mam la ka khru har phung chim sau kha ka chang lo ma zok salo pumpek ti lo ka lum sang chu phungchim an di pumpeknak kai hlonh colh le an kan i paih cio kan au seleng ah thiang thlarau ceu nih kei cu a ka ka le ti ni kan mit vialte a ra dih kai teng vidip lakah ka pok le ka ṭap thlan tlang khuapi nih nomang ka sualak an hngalh di e ti khin ka ruah sang le ka lu ka tung ngam ti lo ka ṭap ping Hawi kha an kal thluahmah le an ṭhutnak an ṭhu dih cang ka ṭap peng le ka tho kho ti lo. Chairman nih kan hngak lai maw tindan si la hi thawk khawh ti lo ti se Salvador Sum nih hla thawh u hak ti hlah u ti hla ar thawh le thluachuah an pek Tuzan cu thla pa awang hua phap khi si khadom um pa le zapi an ṭin cang an ti thlu cang ka thap ka bok peng ka koi pa sani mang o su zi pa ni ka ponga adir mi khan kal thlu cang la tho le piang tharol man chon ve akati ka piang thar hei ti phun in a na vai tha ter ve a kan khua tuk tho akati le ka to ka put tak sui sui ka tho ve le kan khua tuk ve akati kan hual tuk ve kan tlum ai daw mi kha ai thawle kal ka ti le kal ve ka ti le e kan i then ka kal le ka hong dir le vulei cung lomnak vialte ka co thin kai ruwa atu tiang kharom nak ka hmu kho ti lo hallelujah hallelujah kai lo tuk lo mam le mo ka thelo khua ka zo le thil thar lawng tein ka ruah dih cang ka lawi zinan meinak ka rawn bible kai put hlasau kai put atu thla tlang high school sak an thok hlan te dok sile ku ku thing billion pi hram po a khan zan kho dei bible kre thla ka bacham boipa rengkuna kalin chuta ka tuan ti lai lo ka thih tiang na rian ka ṭuan lai. Hallelujah! Hallelujah! Cucu kei ka piantharnak si. Atu tiang tite hin thawngṭha ka chim le thawngṭha ka chimnak he kum sawm thum le kum sarih si ve cang. Kum sawm thum le kum sarih Lairam ah thawngṭha chim a sau cem cu